An der Stadt Extrem Kassel.
vill. Patrick, wéi geet et da? Souwäit alles gutt? Ja, hallo, äh, mir geet gutt. Ja, ich hoffe bei dir och. Gemittlech.
Mir ginn eis Méi, dass et geet. Mengs net? Ja. ja.
ja, ja, ja.
ja cool also ich menge ja klar ich muss natürlich bisschen zurückdenken welche äh, pleasing intact und hat hat schon genug schwer war ob der slow crush äh, show an der rotant geld wo ich geflasht go von enger präsenz und dann so ah, ja, die junge sie von high an wie gesagt seit 2022 wie sie für last waren am podcast aus äh, ganz viel released gehen auch an gewisse formate wo mich ein bisschen verblüfft hun Ganz vill EPen, ganz vill Singles. Soe mol du bass zimmlech busy fir dat mol viraus ze soen. Ja sinn ech ja, dat ass mega cool.
Wat wëlls de méi als Musiker gell? Du bass vill gefrot. Deng Präsenz ass jo net nëmme lo bei Pleasing, du bass ganz vill beim mat dem Mass Universe ënnerwee. An ech mengen do si jo vill dann vill Elementer wou openeeprallen, zwou Welten. Ech wëll net so verschidde Welte wëll schmenger Pleasing lo wann ech lo just Pleasing am Mass Universe kucken. Lo sinn awer scho ganz vill Parallelen do. Absolut, absolut. Ah, also 100 Prozent. Ja, ja. Wat, ähm, wat, wat kannst du eis dann so zielen? Wat ass seit, äh, ja, ich meine, die letzte, äh, eng vun den echten EP war ja For Us to Escape, wo bësse méi gelaaf ass. Ziel eis mol, wat, wat ass säitdem ja. geschitt?
War äh, drei Joer hier okay ähm, villes äh, das villes geschitt ähm, ich mech kurz eng Käier so ähm, ja recappen so äh, Frost Escape war die EGP vun der WP Kampagne die Idee halt äh, Tropen ähm, mat äh, rauszubringen äh, wo konzeptual verbonnen sinn ähm, wat net nëmmen dat ähm, Déi zwou EPen waren e bëssen eng Exploratioun an eng Entwécklung vum Projet, awer och mega vill privat, also perséinlech Saachen, also professionell och natierlech gesinn, mat Pleasing an och am Mass Universe an och déi ganz Produzent-Geschicht. Dat war fir mech so den Challenge an bëssen de Playground ze kucken, okay, wat si meng Skills, wo, wo sinn ech drun mhm. äh, als Musiker an dat auszeschaffen an dat einfach so an eng Richtung ze drécken, wo, äh, wo ech wollt, vu mir wollten. Ähm, an dobäi ass halt so déi schein Blumen staan, wou äh, stand bei Mars Universe ugefangen mat spillen. Ähm, Dat geet och schon seit also vill Joren zeréck äh, die Freundschaft a mer äh, genau ëmmer ëmmer méi zesumme geschafft hunn, äh, Mhm. woch och mëttlerweil äh, d'Éier hunn fir mech äh, verschidde Songs mat ze schreiwen, ze produzéieren äh, oder och einfach just äh, Gittar ze spillen. Äh, genau.

Fréier meint ja genau. Äh, hu mer dat endlech presentéiert an dat ass so bëssen d'Aarbecht, wat mer déi lescht Jore gemaach hunn, vun Theaterstéck schreiwen bis äh, selber produzéieren. Also Pleasing ass fundamental self-produced, wat cool ass. Mir froen natierlech so Leit wéi de Billy an äh, Christoph an äh, Ja. natierlech Mixing Engineer fir all déi Sachen ze polischen. Äh, dat war dat war eisen Ziel, dat krut mer hin. Ähm, genau an lo si mer beim Punkt, wou mir Bëssen bësse siche wat mer lo als nächstes fëlle man, dat och net stressen an eis fëlle bësse so fallen falle losse wat Kreatioun Prozess ass a mir wëlle cool Saache rausbrenge wéi keng Ahnung erwäne lo einfach typesch Medium cool Dokoen oder so Songwriting Sessions live blablabla erëm Theaterstécker oder mm -hmm. ja egal wat dat ass mir ja d'Geschicht vu Pleasing einfach expanden an aner Saachen ausprobéieren. yeah. dat, also
ich meng das verdammt viel als Input was du da gibst. Natürlich äh, also an der Hinsicht äh, wo ich mir kann erinnern, was mir bisschen dann op gemacht huet an da tun ich meng ich nach nie her so dat war engem von den letzten Konzern wieder mat nach äh, in dem Mut vu Super Dark Times äh, äh, Super Dartings en erwähnt war an du du hast äh, de Konzer ugefangen so dat das wahrscheinlich schon die letzte Kehr, wo der Day Songs an der Version vertieren mir malo. also net en Change méi mé hunn also Challenges gesat an mir wëllen einfach weiter entwickeln. Das läit dat Mann ass an der Rei, dats et so en also Statement an dat fand ech bei Pleasing so interessant, well well et eben das absolut anecht dat ech mengen äh, vun ja. for us to escape oder eben for us to feel lonely, die zwee wo Hand an Hand ginn. Da das net Pleasing wéi ech Pleasing kennengeleiert hunn. Do stech nach méi ja, ich wëll schon mal so Wahnsinnigkeet dran an awer och Perséinlechkeet. Wow, ja okay, interessant. Ja also ass ass och sou ja. Dat ass vill méi Ähm.
experimentell, wann ech dat ka soen.
So. Ähm, wann ich dat so selber analyséieren, Forest Escape ass nach méi no, wat natürlich Sënn ergëtt, un ähm, In the Mood for Super Dark Times vum Songwriting hier, so den chaotischen, Odd Time Signature Saachen, wierklech experimentell Saachen dra sinn. For Us You've Been Lonely ass méi konkret, ass och méi an eng Songwriting technesch an eng an eng Këscht gesat, an eng Formel gesat. Ech mengen Këscht ass falsch, mee an eng Formel gesat vun zum Beispill elo Strukturen. äh, klassischen introvers äh, yeah, yeah. chorus an so sachen dat man einfach méi ausprobéiert ausgebaut ähm, wat vier droden net trische sto war wo zum strukturen einfach voilà, linear waren mhm. ähm, voilà, an dat meng ich gut mal hin an das interessant dann nur einfach ähm, ja wann den dazu no pro joer mcht äh, entwickelt den skills an de humor bei den zwei ps einfach so bisschen méi

Hm. Es ist interessant, well ech mengen wéi gesot, also der sidd jo dräi soch mol dräi komplett ënnerschiedlech Musiker wo generell de Projet do maache gell an ja. ähm, ëmso méi interessant, dass, dass, dass du dat lo so dass ech do so Limit solle man einfach Limite gesat huet fir an fir déi effektiv fir déi lächt zu Saache sinn bëssen anescht dass nach erëm. Mee eppes ass halt ni verluer gaangen, dat ass eben de Feelings bei Pleasings bei Pleasing dat muss dat muss sinn an déi sinn ëmmer nach Geil. do ne? An ich meng dat ass och dat fir wat äh, Är Musik steet oder an dem Fall dann ich wees dass du ganz viel ganz viel och äh, Texter schreis ich wissen op die aner zwee do mat so krass involvéiert sinn méi ähm, dat merkt Dir schon dass du ganz viel perséinlichen Afloss vun Dir ra kënnen an ich fand dann awer dann och wichtig dass en dat oder als Musiker da sinn der seet ech ech limitéiere mech lo einfach ech probéiere Sachen aus Fläit wo wie se sees wust du net ze so unbedingt kennen se da awer wëll se decken an der Fläit och du mat rem weider wuessen so man se ja genau ja ähm, also dat perséinlecht ähm, dat geht einfach han an Hand pleasing as jo och so mein Passionsprojekt as so Projekt wo mech werd och hoffentlech so die nächste Jore begleeden Ähm, dass lo manner e Projet fir ähm, hm, ech so mal so Success Story ze yeah. sinn mhm. en, en, en Projet wo wärt durch die Joren mega viel verschiedene Sachen ausprobieren an einfach weil weil ech weil mir egal wen dann dem Moment mat dro schafft so ähm, et soll einfach soll een einfach mega Spaß hunn an dat wat dee wëll ausdrécken kënnen ausdrécken also Safesbury Safe Space erschafen Dir yeah. ähm, souwuel am Studio wei och tëschent eis so, mm -hmm. Kollegen mm -hmm. ähm, voilà. ähm, mir spielen noch mittlerweile mega wenig live zum Beispiel ähm, yeah. weil für Eis mega wichtig dass Wammer live spielen dass dat richten

Ja, ja, ja. Dat, wat mir halt maachen, so dat, voilà, so dat, voilà, voilà. Nee, ich verstehe aber, ich verstehe absolut. Ich verstehe absolut. Ich meine, das, das ging net, et wär net gerecht, echt zum Publikum bis se an fir Icht dann och net ze. Du erwarst ja, ja, ja. Fläit awer dann noch gewësse Reaktiounen wusste da effektiv do net gings Fläit kreien gell. Ja, ja. an heinsst du klappt et mega gut, dat leit sinn wow, dat hun kun erwart hey, so, mi, äh, dat gefällt man mega. Awer ech ka mer gutt virstellen, datt ass jo voll an der Rei, datt verschidde Leit einfach sinn, geet ech elo einfach just kalt beim Mëtte genéissen an lo denken Ja. ech iwwer d'Sachen, wou ech am Fong net wëll wierklech nodenken. An dat ass och voll an der Rei esou. Das voll an der Rei, Ähm, ja.
Genau, dofir mär, mär man schon geziilt Musik an geziilt Konscht, nennen ech dat och einfach gären, dat ass méi snobby. Ähm, Mit das, ech meng das awer net falsch et als Konscht, Nee, nee, das ist net falsch, also das, das definitiv den, den Term ass scho richteg ausgewielt. Ähm, Ech, ech kennen ja. lo net ganz vill lo fir ze schleimen wat Pleasing mëcht un hun ech sou hei an eiser lokaler sinn, wo awer extrem vill äh, Musik produzéiert gëtt äh, fir all Gu natierlech gell. Ja, ja. Ähm, fan ech fan ech Pleasing do ass awer nach ëmmer seng seng egen säin egenen Tierrang an do gees du dann noch just dra sichen wann de de famose Mut hues Et das ja, die Musik an ja. et muss och wann dat net mo die Musik wär der werden net please mengsch Ja de bass méger richg an der das schein ze here weil der such dat wat mir wëlle man mé wëllen noch einfach so Mutti Musik ja. man an ech mir wëllen einfach bis an der Luft kräre vun net do waren. An ja wa mir dat Gefill äh, kréie beim, beim Schreiwe, beim Produzéieren, dann ass dat schéin ze héieren, wann, wann dat och sou kloer riwwer kënnt. Hm. An der Schein. Ech, ech hat nach äh, Lux Bader, ich weiß nicht, ob du Lux Bader kennst. Vum Numm hier. Vum Numm hier. Ähm, huet, huet eng Sendung äh, beim 100,7 heescht Fiasko Fest an äh, du geet d'Sendung heescht mir scheiteren nach ëmmer nach also Fiasko Fest an dann den ja. Subtitle mhm. voilà. an das mega interessanten ähm, Podcast an äh, ah, mein Punkt oh mein Gott dat geschieht so oft ähm, ah, ja, an hin, weiß, an hin gesucht äh, genau der Zahl das äh, so wann ich will pleasing laus drin das ganz spezifisch an das so okay da das geschieht oder ich will mich so ich, bla bla bla mhm. ich ging an dem Tier an sich an ja. gut auch schon oft gesucht dann das mehr cool weil ich ech hun selwer sou Bands wou ech ganz wees wéi nie ech dat werd lausren a wann ech yeah. lausren dat hun ech eng Epiphany natierch wëll dat net soen dat pleasing dat fir aner Leiit wees dat fir net méi voilà ähm, das cool dann dat dann so ze heieren natierch mir flecht verschi dat och sinn an ass méger schein das voilà. wie Therapie also ech vergleichen an der hinsicht pleasing as Therapie Fir mech perséinlech oh, war dat wow. seitdem sou ähm, wéi ech ech ebe kennengeléiert hunn do an wie ma vun noch bëssen perséinlech kennengeléiert hunn an mhm. du no war einfach so Alkees war Lider kom sinn, et war nie einfach fir sech schon et war nie einfach mat de Lider direkt Bahn ze ginn. Dat muss ich zwar trotzdem soun. An awer an enger, an enger gudder Hinsicht, well et huet et huet eppes Gewëssenes gehat. Ech erënnere mech do un, wéi wéi Camus erauskomm ass. Do sinn ech e bëssen erféiert, well dat war sou, okay, ech weess, dass Pleasing ass halt net fir déi dobausse wou elo nëmmen Metal-Nerds sinn, ass dat, ass dat net hir onbedéngt hir Schinn. Mee se fannen definitiv eppes erëm an ech menge mat deem Lidd hunn ech verschiddener iwwerzeegt kritt, dass Pleasing och ka bësse méi haarde Shit maache, gell? Mee. Domat ass mer wécklech so so okay gutt ech hat mat dat well ech wé so eng Well vun hei hei hues du mein Herz schëtten der alles du hinner kuck dass deens gëss méi ech muss dat do lass ginn a Camus war so schabal brutal äh, fir fir pleasing als en äh, wat lo net eng eng Single Release wäch mech runne kann dat war dat war no mat der EP rauskom méi ech war richg offéiert ge. Dat ass cool. Äh, dat ass dat interessant wat ze gesot hues och evoluéieren an dann kann man mal aner Sachen an an awer och dat puuel et anches ass dats nach ëmmer pleasing. dat de runde fuer dem wo wo der so ganz gut duerch Är Sachen zitt egentéi. Dat ass cool ze heieren dat, äh, dat mécht mech mega frou. dann dann hun ech mein gemacht ja merci den dir da auch cool. das, hm, ich, mega cool ja nee wirklich also mit dir hast du gesund lo ähm, an das wäre auch eng von mir gefro gewesen zu den ich effektiv nur die lässt für an hat lässt jahr an das dir aus bar sind nach immer frisch am joar net ganz viel live gesehen hast dat lo as Kann een do scho vläit eppes undeiten? Ja, natierlech, ech weess, dass du on nonstop am Gang bass mat schreiwen, dat fir Pleasing, also derfir wat och ëmmer. Mee äh, wat kann een sech da lo, wann ee lo bësse méi wäit kuckt, géng Pleasing an deem Format sou eenzel EPen, eenzel Singelen, an vläit spezifesch Concerten oder gi mer awer de Schrëtt an e soen, mir loossen eis méi laang Zäit, man en Album, Oder ass dat wéckeg sou mir kucke wéi et einfach kënnt ech kann et nach net zuen? Ähm, ok, et, et, et, das beides. Ähm, wie du soos, ech si konstant am, am Schreiwen an sinn konstant och am einfach am Iwwerleeën, ähm, wat ech maache wëll ähm, als, als einfach als Patrick, wou wëll Saache maachen. Ja. Also dat ass wierklech net méi komplizéiert wéi dat. Ähm, Okay, wann deng Zäit gëtt wou ech dann extrem vill Filmer kucken, dann hunn ech mega Loscht zum Beispill Kärn um Theaterstéck ze schreiwen, well dat sou entstan ass, well Film produzéieren ass eng ganz aner Welt, wou ech yeah. keen ech hunn déi Kraaft net fir dat alles ze man. Äh, méi cool dat zum Beispiel dat Leit gi vu dat wuch dat kann fleich weider ginn mir voilà. Ähm, et, et hängt ëmmer do vun der of wat mech inspiréiert de Moment wat mech dann dat Joer inspiréiert. Mhm. Ähm, momentan sinn ech nach am Sichen an sinn nach definitiv am, am Schreiwen an am es sinn nach wie sech so es sinn nach am, am Ideenn einfach lass ginn. So. Ja genau am Idie sammeln an ech man eng Session op an man dat an ni kä man staat an ähm, Mu schreiben ech fleischicht just eng Zeil Lyrics um 12 Sto also das mega schwéier ze soen. Mm. Ech hunn keng konkret Idee wat lo wäert geschéien. Ech weess awer dass grouss Proien wäerte geschéien. Mm -hmm. voilà. Also well verschiedene Sachen noch am, schon am gange sinn ähm, och méi Kollaboratiounen Ähm, awer lo konkret ech kann dir zum Beispiel net soen et kënnt den Album raus dat kann schein van net so dat ass verständlich an fleisch so nicht mehr schreiben den Album me fleisch release man dann dat als fan der WPen ech ech wees net hm. ähm, voilà. dat das eng absolut ein also ech hun neisch gesot grad me ähm, ich gönnt, was, ich nicht steiert
dat ass awer weg die antwort wo lo gin ähm, Et komme cool Sachen raus wees awer net wéi nie an schwiss net op eng Format spezifesch äh, mhm. wat live geet mir op pu Konzeren ähm, méi och do ganz gezielt Konzer mhm, mhm. keng 35 Mol dat werd man net mat Mech mé dat sowieso nie nie gemacht dat war op nee, dat nie gemacht hun immer ziemlich wéineg gespielt ja. mhm, mhm. a wann effektiv da war dem App Apps extra ich mein, ich hat lo, ich hun lo meng 2 oder 3 Mo gesinn an war immer Eppes aneschters an ëmmer, wéi s de sees, geziilt och moody. Natierlech kann ee sech déi moody Zäitpunkte, wann s du sees, ah, ech spillen an enger Woch e Concert oder an zwou, ech muss deen Dag mega moody sinn. Wéi mëss du dat dann zum Beispill als Frontman esou? Ech mengen, du gees jo och da mol heiansdo frou op d'Bün. Wéi, wéi, wéi, wéi kanns de déi Lidder ëmsetzen? Schwéier?
Ech ginn hei, also ech, frou ass, ass, ass relativ, relativ, genau, well. Virun engem Concert oder den Dag vun engem Concert, da ass alles esou opgewullt, bei mir mol. Mega opgeregt. Dat heescht, et ass och dann do schwéier ze soen, wéi ech mech genau fillen. An natierlech ginn Deeg, wou ech mega schlecht gelaunt sinn an da géif een vläicht denken, ah dat passt jo, well da kann een, jein, well schlecht gelaunt heescht heiansdo onkonzentréiert. An eis Musek sinn op engem gewëssene Punkt och. Äh, ech fan se schwéier ze performen ze spillen ähm, an dobei eng Show ze machen oder probieren eng Show zu man. Ähm, ech fan dat mega challenging. Dat heißt, wann ich schlecht gelaunt sinn an ich denken awer grad un wat 14 Joer geschieet ass bla bla bla keng Ahnung. Ja. Ähm, dann ass och schwéier in the moment ze sinn. Dat heißt, et geht tatsächlich besser wann ech mech à l'aise fillen an den Dag e gudden Dag hunn, mee während mär déi Lidder performen an ech als Frontman dann dee Moment, ech ginn erëm op déi Plaz zeréck gesat, ob ech frou oder schlecht gelaunt sinn. Mhm. Dat heescht, ech si schonn getriggert vun mengen eegene Songs. Voilà, ech meng dat seet et, dat seet et. An dann kënnt dat eraus. Eigentlech schon ja.
Interessant genau. interessant aber dann noch wie du sest net unbedingt méi einfach dann äh, ze performen well effektiv er Song sie verdammt äh, viel war so okay für die Leute wo, wo selber bist Musik machen so okay du hast net 0815 äh, äh gedees was du passéiert gell net net unbedingt alles aber unbedingt, das, das, ja, ja. Äh, ja.

zumools am Trio, dats mer matenee spillen an net yeah. géint den an dats mer dat zu summe machen so.
mm -hmm. ähm, dat mecht dat mecht großen Unterschied voilà, mm -hmm. dat mecht dick dat mecht schwaier fir mech persinnch mm -hmm. ähm, ja genau. Hm.
Du net besat so beschwert äh, Punkto Kollaboratiounen so Punkt wo jo nach hei hat. Ähm, wat wär dann no wann wanns du mo kéins Einfach irgendee mat deems den an näischt ze dinn ass, op et lo hei zu Land ass oder oder generell äh, international. Mat weem gesäis du dech oder gesäis de Pleasing? Wär et machbar eppes zesummen ze schreiwen?
Okay, äh, derwe schüst eng Persoun erwennen. Du derfs du kannst ma wat du wëlls. War cool.
Ech mag gre wat ech wëll. Also den Echt also in hei am Land. Ähm, Mass Universe ass schon Tisch, Tisch. ja natürlich also für Jahr, genau für Jahr war zum Beispiel gehen Tisch, das cool das tick in the box voilà. ähm, den anderen Hemland wie den ähm, also, kann hin als say say Wilson Isaiah Wilson äh, wissen ob sie kennt möchte äh, performing Arts mein ich kann statt so ja, generalisieren mich auch ganz viel mich doch natürlich Musik an an Screen dann Musik schicken ja, voilà, dat en alles macher okay. äh, wat mech awer extrem gut mega deep geht viel och um mental health an e geht och das och mega technesch an mechanisch dat mech doch mega cool voilà. äh, mat team ähm, an ich kann net viel so mé mé schatten schon seit enger zeit fir dat ze man an dat werd he wahrscheinlich hoffentlich klappt man pol gescheiert ähm,

absoluten Dram an et géif sou gutt passen, well heen d'selwecht ass. Hee bréngt en Album, also d'selwecht am Sënn vun hee mécht wat e wëll, esou wéi mir e probéieren an mhm. hee mécht Emo-Rap, Pop an da bréngt en en Metal-Album raus an den aneren Album ass awer en Ambient-Album, wou heen awer Black Metal Screams mécht. Voilà, dat ass sou. Okay, dat ech kann, ech kann et net, mä du hues mäin äh mein Interesse erweckt ja, dat aber alles bleibt am ziemlichschen Mainstream Kader dat geht net krass an obscur also an den an nie an experimental ja, ja. hält die nisch experimental Welt an den Mainstream da das halt dat wat cool ist okay. äh, also vom Sound wis weißt du, das das lo net wie Ech hat lo Sleep Token gesot, dat ass jo lo den den Déngens gell äh, das, das méi Indie wie Sleep Token an okay. net se so, ah, wie Sleep Token, ja, ja, ja, Sleep okay, Token okay, okay.
absolut also, voilà. ähm, voilà, nothing no dat wär international a sos ähm, géwech lo denken ech ganz ganz ganz heavy Ech géif mé gre Soundtrack man dat heescht en Collab whatever mam Gaspar Noé den Direkter. Dat ass ganz problematesch heiansdo, ech weess. Seng Konscht ass awer bonkers. Okay. An ech liiben seng Konscht. Ech liiben Muss seng ich, Filmer. muss ich gucken.
Es sind nei, es sind nei, ich muss das alles raus. Ich muss dann Also mein, Gaspar Noé, dat ass also you're in for something, gell? Okay. Also dat ass wierklech een, wou also ech denken nach ëmmer un déi Filmer, wou ech gekuckt hunn an ech hunn se just eemol gekuckt. an dat geht nie mehr fort Gaspar Noé, eh, eh, also Noé ja nee, nee, ich muss dich ich muss dich ich, ich, ja, ja.
ich mein dat, ich mein dat, dat ich, okay ich werde auf dich zurückkommen wann du wirklich Filmfan bas dann dann ja also also Film ja also natürlich äh, Film nerd schon mir auch do sind net ganz äh, Ech ginn net fir Triple A Filmer méi an de Kino gell. Ah, ja, cool.
also so independent Kino wien Utopia der sou huet nach heiser so voilà, ech brauch nich an ähm, Film oder Film noir so Sache wie dat, dat ass schon éische so menges franséich Filmer. Me ja also ich muss der ehrlich gesot so de lächte Film wo an de Kinder gucke war war net gut. Bon, okay. war auch, auch mengglisch. Äh, war bestimmt den MCU Film wo schon miss mat go das selbst wissen ah, ja sind Fan von Marvel me äh, das du viel oh, ja ich, mit Film mittlerweile pur sie cool ey, an einfach an diesen Nostalgie me ich verstehen ich verstehen der Gefühl also, ja. passt dat an ich verstehen dat ich, ich, ich, ich, ich wie soll ich sagen, also se hätten einfach oder fir Klammer opzemachen grouss Klammer op ech, äh, ech lieben MCU méi no, no Endgame hätten se einfach so okay ja. mal einfach mal 20 Joer näicht Mëllech kou die gëtt halt vill Mëllech ne an dat ass de Problem ne voilà, voilà, voilà. Money, die, Money, die Money.
genau.
Ähm, Mee ja, mee effektiv, ech, ech gesinn, du hues elo eppes, eppes gesot elo Soundtrack-méisseg. Dat wär, du hues och virdrun nämlech driwwer geschwat, esou wat se elo Theater, Stécker schreiws esou an dann Soundtrack ass jo dann och net wäit ewech. Nee, nee.
Dat mengs de sou, s wär hei, hei zu Land net nëmmen e Soundtrack, mee vläicht esouguer carrément en. Ja e Mo e Movie awer a Filmform, e Konzeptalbum, e Konzeptstécker ze schreiwen, wou op enger ja sou eppes méi Theatrales ebe baséierend. Mhm. Ja, ech mein dat ass. Dat ass äh, absolut méiglech.
Ech soe mer och seit Joren, bah, ech war och nach net do äh, technesch gesinn an dem Produzéieren bla bla bla äh, Truc, ähm, war ech war ech net do wou ech lo sinn an yeah. an net do wo ech muss sinn méi voilà. mm -hmm. ähm, ech hun lo méi Méiglechkeet dat ze man sommer schon seit dat unbedingt du wëll méi an die Welt ähm, ich wees awer net wéi méi dat ass och ech froe grad net aktiv run voilà, yeah. Lei du mir méi äh, ech wees ass dat gëtt an wees ass och vill Musiker hei am Land schon Soundtracks gemacht hun fir fir Lëtzebuerg Produktioun awer och fir aner Produktioun am Ausland ähm, also dat ass absolut en, en ziemlichlech reellen Dengen fleich net fir Gaspar Noé mé ah, hey, hey, komm an Dream big, hey, du wees net ge bleibt am engem Hannerkap geil.
Ech muss mir dat ranzäin. Mee okay, also ech hunn bal alles duerch. Ech hun effektiv alles duerch. Nee, freck, mach méi schnell geduet, äh, méi schnell erwee wie geduet. Ähm, also ech wënsche bra Fall alles alles alles Gutes, äh, wat äh, mal pleasing nach dëst Joer fir d'nächst. Sowieso, ich mein, dei Pla deng Platz heim Podcast ass warm gehalen, dat ass kee Problem, du kannst, kannst, du kannst. So Geil, mir ma- mir ma dat, äh, mir ma dat jo natierlech och, well mir och natierlech wëllen, dass déi Metalheads dobausse, wo eis eben nolauschteren, äh, och mal heiansdo bëssen bei hiert Häerzche ginn an bëssen gefillvoll Saache sichen, ne? A lauschteren. Ech mengen, do ass fir Pleasing jiddreen ass do eppes dobäi. Äh, Ja. Merci Patrick, wéi gesot.
Ähm, ja, an ech halen dat Daumen, wat nach alles kënnt. An ähm, ja, domat géing ech soen, fir déi Leit dobaussen, Gitt pleasing, jo also gitt kucken, ech maan alles an de Link an der Descriptioun, kënnt alles dra stoen. Gitt lauschteren, ënnerstëtzt pleasing a lauschtert wat de Patrick soss nach sou mécht, well et ass ganz vill an domat jo nach eng Kéier Merci un dech an bis geschwënn nees hei bei Kaméidi. Jo Merci. Ciao.